Dan ifisser illi f'Ottubru tas-sena d-dieħla din is-soċjetà ser tagħlaq 50 sena. Dan l-anniversarju żgur li ser jiġi ċċelebrat bil-kbir mill-poplu Żebbuġi illi dejjem ta l-appoġġ u s-sostenn meħtieġ sabiex din is-soċjetà tilħaq l-ogħla livell b'risq il-festa ta' San Filep u Ħaż-Żebbuġ. Matul l-istorja tas-Soċjetà, ġew iċċelebrati żewġ anniversarji kbar, wieħed fl-1971 fl-għeluq l-għaxar snin u l-ieħor fl-1986. Fl-1971 kienu saru festi mill-isbaħ li l-qofol tagħhom intleħaq bil-konsagrazzjoni tal-Gazin lill-Qlub Imqaddsa ta' Ġesù u Marija. Attività importanti matul dawn il-festi kienet programm mużikali Mill-Banda Twelfth May, taħt id-direzzjoni ta' Maestro Amante Attard, fejn ġiet ippreżentata Bandolora Artistika bir-Rakkmu tad-Deheb, mill-Gvernatur Sir Maurice Doman, u mbierka mill-Isqof Sir Michael Gonzi. Fl-1986, il-gażin Twelfth May iċċelebra l-25 sena b'attivitajiet bejn is-Sibt 10 ta' Mejju u l-Ħadd 15 ta' Ġunju. Fost dawn l-attivitajiet insemmu kunċerti mill-Banda tal-Forzi Armati u mill-Orkestra Nazzjonali. Forsi l-aktar attività li baqgħet tissemma kienet il-kunċert mużikali mill-Banda Dwarf Tmej taħt id-direzzjoni ta' Maestro Henry Camilleri taħt il-patroċinju tal-President tar-Repubblika, is-Sinjorina Agata Barbara. Dan il-programm jibqa' mfakkar għall-eżekuzzjoni tajba ta' mużika pjuttost diffikultuża mill-Banda Twelfth May. Dawn il-festi sbieħ f'moħħna u li għadhom jissemmew wara tant snin, żgur ma jistax jonqos li għas-sena d-dieħla m'għandniex ippreparati ċelebrazzjonijiet xierqa Biex jibqa' mfakkar il-50 anniversarju ta' Twelfth May Band and Social Club. Barra programmi u proġetti mużikali tal-okkażjoni u esebizzjonnijiet tal-logħob tan-nar, hemm pjanat ukoll proġetti ta' armar ġdid, li ser jibqgħu tifkira dejjiema ta' dawn il-festi. Barra dawn qed tinħadem ukoll Banda l-ora tar-rakmu tad-deheb sabiex tiġi ppreżentata lil banda 12 May. Hija tradizzjoni antika fil-gazini tal-banda li ġrajiet importanti jibqgħu imfakra permezz ta' bandalori artistiċi. Għalhekk, anniversarju bħal dak li ser inkunu qegħdin niċċelebraw is-sena d-dieħla jixraqlu li jibqa' mfakkar permezz ta' Banda Lora. Id-disinn huwa tal-artist Silvio Pace li ntgħażel minn fost tlieta differenti li ġew ġentilment sottomessi lill-Kumitat. Ir-rabta tal-Gazin ma' Silvio Pace tmur lura sas-sena 1994 meta dak iż-żmien il-Kumitat ukoll għażel lil dan l-artist minn fost disinji oħra biex isiru sett pavaljuni ġodda fi Vjal il-Ħelsien. Illum iż-żmien tana parir u kulħadd jaqbel li kif tkun armata Vjal il-Ħelsien għal San Filep tkun fost l-isbaħ toroq armati għall-festa f'Malta kollha. Hekk kif kien hemm qbil dwar id-disinn tal-Banda Lora, ġie avviċinat Patri Martin Borg sabiex jieħu ħsieb l-eżekuzzjoni tagħha bir-rakkmu. Ftit wara nxtara drapp, li ġie regalat mill-benifattur sabiex ikun jista' jinbeda x-xogħol. Il-bandalora ser tkun tikkonsisti fi tliet kuluri, aħmar skur għall-pavaljuni doppji ta' fuq, aħmar għall-pendenti tal-ġnub, u abjad għall-parti ċentrali li fuqu ser issir l-iskrizzjoni kommemorattiva. Dawn il-50 sena ta' ħidma mill-Gazin kienu wkoll ikkaratterizzati minn impenn sħiħ u kontinwu bris l-armar tal-festa. Huwa proprju għal dan il-fatt li permezz ta' dan l-anniversarju ser inkunu qed inħallu marka fuq il-festa ta' San Filep. L-idea li l-Gażin ikollu kolonna mdaqqsa bi statwa fuqha ilha tberren fost id-delettanti tal-armar. Il-festi tal-50 sena kienu opportunità sabiex dan il-ħsieb iseħħ. Id-disinn u d-direzzjoni artistika tal-pedestall tħallew f'idejn l-artist Silvio Pace, filwaqt li l-istatwa prinċipali ġiet iddisinjata u ser tinħadem mill-artist Aaron Camilleri Cauchi. Għax-xogħol tal-injam tqabbad l-Imgħallem Reno Sacco mill-Qrendi. Is-suġġett ta' din il-biċċa armar huwa marbut mal-anniversarju tas-Soċjetà tagħna. L-Anġlu bħala xbieha qaddisa, b'arpa f'idejh jissimbolizza t-tifħir lil Alla permezz tal-arti mużikali. Mill-banda l-oħra, il-pedestall ser ikun jinkludi erba' anġli oħra jew aħjar puttini, iżommu f'idejhom simboli b'rabta ma' San Filep u Ħaż-Żebbuġ. Minbarra din il-kolonna bl-anġlu, Ser isir ukoll pavaljun fil-bidu tat-Triq Loret Vella min-naħa ta' Triq Xortino. Wara li ttieħdu l-qisien reġa' ġie kkummissjonat l-artist Silvio Paċ sabiex jagħmel id-disinji meħtieġa. Ix-xogħol fuq dan il-pavaljun inbeda u żgur li ser narawh armat f'postu fil-Ġublew tas-sena d-dieħla. Ix-xogħol tal-ħjata ġie fdat f'idejn is-Sur Alfred Bonnici filwaqt li l-pittura ċentrali ser ikun qed jagħmilha l-pittur Leone Kurkop. Bħalma tistgħu taraw, bosta preparamenti ġa saru u ħafna mix-xogħlijiet inbdew. Ir-raġuni li għaliha aħna nidħlu għal proġetti bħal dawn hija biss il-fiduċja u l-kuraġġ li nsibu mis-sostenituri tagħna kull darba li nitolbu l-għajnuna. Dawn l-affarijiet ma jsirux b'xejn iżda jinvolvu ħafna flus u dedikazzjoni. Għalhekk inħeġġukom sabiex tagħtu s-sehem tagħkom speċjalment fil-ġbir tal-fondi sabiex jekk Alla jrid is-sena d-dieħla nkunu kburin li ċċelebrajna kif xieraq il-50 sena tas-Soċjetà Twelfth May.